Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e, re a go lebelela dipotso dingwe tse neng di botswa ke batho mo maranyaneng a Facebook le a Twitter ka dilo tsa molao. Mme pele ga re tsena mo kgatisong e, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, a re tsene mo dipotsong tseo. NW, kopa go postelwa kgang ena. Ke hirilwe ke mme mongwe ke mmerekela mo mobile kitcheneng ke theogela ke le nosi. Ke tsena kwa ka six ke duba 12,5 ke le nosi e be ke apaya lunche ntse ke le nosi a itse seemo se ke le mo go sone mw ke mo mathateng mosadi erile ke chaisa ne ka mmolelela gore ke a lwala letheka a bo a mpotsa gore yaanong ka chaisa kana ke a tsweledisa e be ke moraya ke re ke kopa go ya ma ke tlogetse ka gore tota letheka lone le a gane ke theogetse three weeks hela e be ke dumalana gore o tla ntuela month end okay nya e be ke sa mo tsenye dingalo dipe Jaanong gompieno yana o bua gore ke tshwanetse go theogela notice le gone go sa bue ene direct ke bolelelwa ke motho yo theogelang le ene ha go ntse jaana bagaetsho ke ikuela kae Batho ba batla madi a ke ba kolotang, rente yone ya mpata ka ha a itse ke stressed e kare ke robala ke robale lerole. Mosadi yo ke ipotsa gore o ntshokodisetsang ka madi a ke a bereketseng. Ke tla reetsa mo comment-eng gore ke ikuele kae. Hey, mathata a gore kana kgang tsa ga di ntse jaana ga o le motho o tshwanetse gore o bo o kgona go ya go batla thuso ko go ba babueledi diagente jalo jalo yaanong ga o tsenya mathata a go mo social media yana yaka mo facebook nako tse dingwe ee go na le batho ba e leng gore ba ka goga megopolo e e siameng mme nako tse dingwe megopolo e ba e ntshang ga se e ka ga molaong. Ka jalo motho o ka itebaganya le ba legal aid bogolo jang ga go tshwana le ha ba bua gore tota ga ba na madi ba a sokola, mme ebile ka gore ke dilo dikgang tsa tsa mpereko ba kgona le gore ba ithome ba ye go bua le batho ba ko labour batho ba labour ba tla ba bolelela gore nnyaa molao wa reng jalo jalo. Mme se nka se buang ke gore ee motho o mo hirileng o bua sentle ga o togela tiro o tshwanetse gore o bo o ga notice go sa kgathalesege gore o berekile lebaka le le kahe kana o mo probationeng jalo jalo ga o sa he notice o tshwanetse gore o bo o duela motho yo o hirileng madi a selekanyo sa notice e o tshwanetseng go eha please post me anon ke kopa thuso ke kopane le rre mongwe ka 2012 ra tsena mo loratong mme re yo A mpolelela fa a ne a na le mmaagwe bana mme ba sa tlhole ba le mmogo. E ne ya re ka 2015 ra tshola ngwana wa mosetsana re patagane batsadi ba me le ba mosimane. Ya re ka 2018 ra simolola go aga mme ka utlwa podi ya tsela e bolela gore bo mmaagwe mosimane ba re ga re a fetsa go aga ba nkoba mo motseng ka bolelela monna a ba botsa ba latola ba re ga bana dikgang tseo mme 2020 ra fetsa go aga ra nna mo ntlong e rile hela fela re fetsa batsadi ba mosimane ba re ke tswe mo ntlong

Monna ene a re ga gona sepe seo, ke kopa lo nthuseng ka dikgakololo ka gore ga ke sa tshepa sepe ebile ke setse ke tenwa le ke go fela jarata ya dipuo. Um potso e tona gongwe o e arabile ko godimo ga ke a bona, ke gore le agile ko kae? Ka gore tota ga e le gore wena le rre yo le mmogo le agile setsha se mmogo ga ke itse gore batsadi bone ba tsena ga kae. Se sengwe ke gore le ga e le gore gongwe le agile mo setsheng sa monna ga gona molao o reng jarata e agiwang e tshwanetse gore e nne ya. ya bana bana ba ja boswa hela yaka ke tlhola ke bua ga motsadi a tlhokagetse ga motsadi a santse a tshela ano ga gona boswa jo e leng gore o a jewa ya bo e fedile kgwedi tota i want to ask is it me only o go na le mathata le management wa batswana we always experience late payment ya disalary the most painful part boso yone e duetse rente a na le dijo yet failing to pay you on time o kile wa bona o bereka o bona gore go loga le dira madi e be e re kgwedi e fela batho ba tima difoune ba sa tle ditirong ebile with no apology or explanation tata kgang ena go dira jang ka yone bathong Mma, tsa mo go ripota ka nara. Ehe, ee, tsa mo go ripota ko leiba. Kana leiba e diretswe gone gore le go botsa dipotso tse di ntseng jaana, le bolelelwe gore jang jang. Ga godimo ga mong ke dirile kgatiso mo tsamaong ya nako pele ke bua gore ga go nna yana o tshwanetse gore o duelwe leng, o tshwanetse gore o bo o kgona go ikgolaganya le bo mang gore o kgone go bona thuso ka tsa molao i passed by airport junction mall earlier around uh, 2250 hours to do, withdraw some cash by absa machine

O itse gore kgang e e buiwang ke motho o ke kgang e e botlhokwa mo go maswe gore ga e le gore um tiro ya gago e go baya mo diphatseng kana e baya botshelo jwa batho ba o tshelang le jone le bone mo diphatseng o a letelelwa ka ga molaong gore o tlogele tiro eo mme ga le ka lebelela kgatiso ya me e neng ke bua ka dilo di le dintsi tsone tsa molao wa tsa pereko um ke a e bua kgannye ebile ga o tlogela tiro jalo ga o tlhoke gore o he notice mme ebile ga o tlhoke gore o bo o duela madi a notice mme re a itse re ntse re le mo botshelong jaana gore ka naga go motho go gore motho a tlogele tiro hela jalo mme se nka se buang ke gore ga e le gore o bona gore o batla go tswelela le mo tirong le kgona go kopa gore le nne le tumalano gore le kopane le ba labor gore batho ba le ba berekelang ba lehe transport bogolo ga e le gore ga ba bate go duelela gape ga e le gore ga ba bate gore le chaise nako e santse e le teng batho mosadi ke yo wa legodi o re jetse madi e be go tsenngwa leina a former teacher ko primary after a tsaya madi a rona a be a be a togela tiro batswana re kopa thuso ka mme we invested mo company ya gagwe name a ba bua leina for trading then a bo a oketsa batho a duela sengwe then she nowhere to be found o he fa se ka moso ehe o bua se ka moso se malapa a senyegile batho ba mo dikolotong ga re tlhaloganye gore gate go dirwe jang please run when you see her. She's a snake in human form. Hey, hey. Um, post e tota ke batla go bua ka yone mo dilong tse pedi selo sa ntlha ke gore ga e le gore wa adima motho madi kana o neela motho madi ka tsela e pegela mme maikaelelo e le gore madi a a boe ka nako nngwe le tshwanetse gore le nne le tumalano O tshwanetse gore o bo o nna le bosupi jwa gore motho o o dirisanyang le ene ke motho wa semmaaruri. Ka mantswe a mangwe o kopa gore ga e le gore ke kompone e e gatisitsweng ka ga molaong a go neele dipampiri tsa um kompone e yaka setlankana sa go supa kgatiso. Mme ebile a e le gore o dirisanya le motho a le nosi jaana o kgona gore o bo o kopa le moriti wa sesupo sa gore ke ene mang mo go direla gore nako a sa go duele o kgone go a go mo sekisa ko kgotlatshekelo o mo supa gore ke adimile motho o madi ka dikana jalo jalo Mme ebile ke bua gangwe le gape gore madi a adimanwang a seka a adimanwa ka seatla a tsenngwe mo um dipolokelong tsa dibanka jalo jalo gore ka moso ga o sekisa o bo o nna le bosupi jwa gore o mo sekisetsa eng o mohile bokae jalo jalo gantsi ke bua thata gore ditumalano tse di ntseng jaana di tshwanetse gore di bo di le mo mokwalong ke a itse gore gongwe ga madi a le ko tlase nako tse dingwe batho ba na le mathata le go ya ko small claims court ka gore go a diega go di-line jalo jalo mme se se monate ka small claims court ke gore o kgona go itsamaela o le bogonoko o le nosi hela o sa kope thuso ko eh, babueleding bape ka gore go dirilwe gore kgotlatshekelo eo dilo tsa teng di nne mothogothogotlhogo yaanong ga o lela ka laene motho a go jetse five thousand pila laene ke eng tota mme se ke se eh, remelelang bagaetsho eh, ke gore le nne le mekwalo kana sengwe se se supang gore o dumalaneng le motho o mo mokwalong ka gore ga go motho go go supa se se dumetsweng ga e le gore ke dilo tsa molomo se sengwe se neng ke batla go se bua ke gore o tla lemoga gore mo kgatisong e ya meye ga ke a tsenya um dilo dingwe tsa batho tse di ka supang gore motho o ke mang o bereka kae jalo jalo ka gore ka gore ka ga molaong wa botswana se ga se letelelwe ka gore wa bontsha dikgang tsa motho tse e leng gore Ka moso ha motho a tlhaselwa ke batho jalo jalo o kgona gore a bo a go sekisa gore ke wena o mo tsentseng mo mo maranyaneng a social media ebile ka tse o di tsentseng mo teng di dirile gore batho ba kgone go mmona e be ba mo latela ba mo tsenya mo diphatseng. Go botoka gore ga o bua ka mongwe o leke ka bojotlhe gore o se ka a tsenya leina la gagwe jalo jalo mme yaanong mathata e nna gore maranyana a mangwe ka na a diretse gone gore le tsholole maina a batho mme e re le ntsha maina yana le itse gore o ka nna ga nna le ditlamorago ka ga molaong tse di sa siamang mme wa saluni e ga a duele ga kgwedi e hela hmm. setswana batho ga ke itse gore a ke nna setswana se mo palelang kana mo go kwalwang ke matha mme wa salune ga a duele kgwedi e hela ga a duele ga kgwedi e hela a tshwanetse go go duela o go koba mo tirong ebile o na le boikgantsho ga o moraya o re a go duele o tla go bolelela ka ga o tla nonang ga a ka go duela even now ga ise a nduele a nkopile a nkobile mo tirong ka january ke a mo re Ke a amore sebe. Just go ND work at your own risk. Batho e rile ba mpolelela ka ene e be ke sa ke sa dumela. Hai batho e, ke kopa re le kwaleng mo go botoka tha batho mo social media. ee mme kgang e e buiwang ha e, e, e utlwisa botlhoko tota kgang e ga se kgang ya gagwe o le nosi mokwadi re a itse gore ba teng ba le bantsi batho ba e leng gore ga ba tshwanetse gore ba bo ba duela batho e be ba sa ba duele mme jaaka ke bua le tshwanetse gore le ye go pega kgang ko leiba O se ka emela gore o bo o bua mo social media. Ga e le gore madi a teng ke madi a o bonang gore a e golo ga ke tshwanetse go ikuela. Tsa mo go ikuela ko labour ba go thuse, o ye go mo sekisa ko kgotlatshekelo ya tsa mpereko. Kana nako tse dingwe re tsewa dinopolo ke batho ka gore re tshaba go ya go ikuela ko re tshwanetseng go ikuela teng. Mme ga re tshaba jalo Batho ba tswelela ba re tsaya dinopolo. Hello, e be go tsenngwa leina. Ra, ke go tshwaretse dikgang ka kwano go maswe. O itse mme mongwe gate a be go tsenngwa leina mo Facebook. O go bua leswe. Ra, mme yo o go bua leswe o itse gore a reng. a re o a nka ke ka bua le go koleo mme le raya gore o mathomatho la monna gate o kgweetsa dibase tsa a ba bua leina la dibase a re utswa madi a a ba bua mongwe wa base a bo o ya go a ja le banyana ra ijo mme yole ra a re o rata A re o rata go tsena mo dikobong a sa dirise sekausu. Mister a re ha motho a re le dirise sekausu condom wa gana. Era a re fa o sena o mo o tlhakanela dikobo le ene. Hey, go loga mago kwa a dirisiwang a boketse. o tabo o mo bloka gongwe le gongwe fb app le dikholo gape o maakara a re o tla bo o itsaya dinepe o le ko guest house o bo o raya banyana gore ke ntu ya gago ijo ke tla tswelela later a mme ke nnete bona motho o kwalang post ye ke kopa gore kana mo gongwe o kgona gore o bore ke motho o go reetse a re mme le wena o buang dikgantse yaanong ga e le gore wa re ke magatwe itse hela gore ga motho wa kare wa go sekisa hela ga a kare wa go sekisa wa go tsena mo mathateng le wena ka gore jaanong o phatlalatsa magoko a sa siamang ka motho ee gongwe ke nnete o dira jalo kana gongwe ga se nnete ga o itse yaanong a e le gore o batla go mmotsa mmotse hela o thamaletse se se se re magate o bo o tsenya mo teng ga di-social media hmm? mmotse hela o thamaletse ka gore ka moso o kgona gore a ba a go sekisa gore o mo sentse leina ka gore ga motho a bala ga go bonale ee gongwe wa botsa mme o ka re o tsholola dikgang ga godimo o bona gore ke re a jang Mm, e nngwe ke e Eh, kopa le re mme wa this page a dirisanye le babereki sentle a lot of people are complaining ka her service what she posts and what we get she blocks you how bua this issue a ba tsenya leina la page that's her page she deletes comments of complaining customers and then blocks them ee he ye tota kana kgang ke gore batho ba tshwanetse go tlhaloganya gore bona madi ke a gagwe a kere madi ke a gagwe a e le gore motho ga a go tseye sentle se boele ko go ene ee ga e le gore o se tsere ke ile o bo o bona maitseo a le makgwakgwa dijo le tsone di se dinte o kgone go ya go ikuela ko go ba consumer protection so a re seke ra ra tlogela batho ga e le gore ga ba re tseye sentle e ga re bona fela gore batho ga ba re tseye sentle re go e buela setswana sa rona se re se itseng sa re ngwana o sa leleng o swela tharing jaanong lona ke eng le swela mo ditharing buang se tsenyeng mo di-social media e tsamayang hela le go ikuela ko maphateng a lebaneng a tla le thusa he a ta le thusa yaanong ga o tsenya mo social media yana e nna kgang e sele ka gore wa botsolola motho o tsenya maina a gagwe jalo jalo mo go ka dirang gore ka moso o bo lebagane le motho a go sekisa a go sekisetsa kgang ya ya go senya leina yaanong ke kopa hela gore le le le direng se se tshwanetseng ehe ye e botlhokwa tlhokwa tlhokwa o itse gore botlhokwa jo e leng gore ke yone e nka beng ke simolotse ka yone bathong kopa thuso ka the way about of this guy here i'm insulted by ngwanyana a re ke wa gagwe selo sa ntlha i don't even know the guy ene se se utlwisang botlhoko ngwanyana wa teng she created fake account ka picture ya me of which o ka nna a dirisa that account to insult people e be e le gore batho ba tabe ba akanya gore ke nna ke utlwile botlhoko mo e leng gore ngwanyana o tsweletse hela wa nthapatsa kopa le mo nthuseng go batisa Sisa rre yo so that when I open case ya police e be e le gore a be a itse gore o tla fa mapodisi information gore ngwanyana yo nthogannyo ke mang le gone go dirisa my pictures to create fake account mma bona

um se ke se itseng ke gore ga o na le batho ba o ka ba thapang ke itse gore go na le batho ba ntseng jalo ba e leng gore ba kgona go tlhotlhomisa ba batla gore motho ga a tsenya posti o ne a e tsenya ko seroe ko um gate keng ko gate internet cafe ya gore le gore ba teng batho ba ba kgonang go go thothomisetsa yana wena se o tshwanetseng go se dire ke gore o go bula kgang ko police gore o kgone go supa ka moso o bo mo o mo sekisa ka gore yaka o bua go diphatsa gore motho a ba a dirisa senepe sa gago mo dilong tsa social media ka moso o tsoga a roga batho jaaka o bua e be go ta go tenya mme ke wena o mo rogang Ka jalo, jaela mo dilong tsa social media, um ke a itse o bona nako tse dingwe ga o bua dilo tse di um tse di utlwisang botlhoko ga go batle gore o bo o tsenya dinepe tsa batho. mo social media gantsi batho ba bota go bona hela go bua dilo tse di monate a ke re tsone wa bo totomatsa batho mme mo kganyeng e yone o tshwanetse gore o bo ya go taleya ko mapodising o bo batana le batho ba e leng gore ba ka go thusa go traisa ko ngwanyane o a leng teng ga nna a tsenya di-post jalo jalo Ke jetswe madi ke rre yo a re ke ngaka ya Setswana. O tsere 7000 wa me a re o tlo busa dikgomo tsa me tse di nyeletseng le gompieno dikgomo ntse ga di bonale. A se gore ke a tshega, ke gore ke gopola go na le kgang e nngwe e tsileng.

jaanong ga ba sena go atega ke ga ba gana go duela re ngaka e ya setswana ngaka ya setswana ba ba isa kgotlatshekelo a ra la ntsha mekisi le sena go di latha ebile le setse le ategile le simolola go batla go nyatsa gore le se ka nduela mme le itse gore ke eng ngaka e ya setso e ile ya atega ko kgotlatshekelo a ba yiwa madi a gagwe jaanong le wena ga go tile dikgomo di tla boa dikgomo di sa boe a kgolege ya go kgothatshekelo ya kgothatshekelo ga gona ope o go teng ga a kgone go sekisiwa le nka di latlha fela wa tsena ka kgoro ya kgothatshekelo ke lebetse gore kgang ya teng ne gote ke yone mang ee ee le gompieno dikgomo tsa me ga di bonale mme ene o jele madi a me ne ke mo tshepile ke utlwa a re ene o kgona go bua le modimo ga ke re a busa madi ka tiro ya pala wa gana bogolo le mmone ka koo Selo se ke legodu, ga go na ngaka ya sepefa. Mosadimogolo yo mongwe le ene o a lela ka ene a re le ene o tsere madi a gagwe ka one maaka a gagwe. Batho ikgolaganyeng le ba Competition and Consumer Authority. Ee, ke a itse la gore ka gore ke ngaka ya setso um ga le rate gore eh, le bo le gate ka gore ke ngaka ya setso gongwe ga aka ke ate sepe ee eh, motho ga a gore tsa re ke rekisa senna nne a ba sa se gonele o na le teta gore o bo ikuela ko o tlhokang go ikuela teng e nngwe kganke wena re ra o tsile go bonwa ke modimo o jele ei O bua gore o robetse le ene mahala. O ntha o re o lesole, o tsile go swa, o kgoname, makatane ke wena. O tsamaya o raya batho o re o lesole, o ba jela dilo gate dilo tsa bagolo ka bogodu. Fa o tswa fa wa re o tla ba batela tiro o . o buile legoko le le bokete why did you block me wa re ga ke creepy ka ei merogano ya batho nkare ya ngwana yo two years mme o rata ga tse morobalo batho ke kopa gore le le sa go bua dithapa tse di ntseng yana ka batho the ebile le tsenya le dinepe tsa bone ee ga ke gane o utlwile botlhoko gore um o go dirisitse mme ga a go dirisa jaana o ne a bua maaka a re ke lesole mme e se lesole jalo jalo mme ikuele ikuele ko ga ke itse gore o ka re o ikuela ko kae ka gore tota ee o go ake ditse a re o bereka e le lesole mme e le makatane mme tota tota ga gona sepe sepegela se nkareng o se dirile se se se o ka ikaegang ka sone gore mo sekise kana o ye kgotlatshekelo ke bua se ka gore go na le kgang um nngwe e kileng ya ya ko kgotlatshekelo ga ke gopole gore a kgotlatshekelo ele ne e le ya south africa kana ya england ke tse kgang tsa bogologolo Morning, re mongwe a reetse mosadi a re ba ye go nyalana. E be ba ya go nyalana ba nna ga pele ga motho o neng a re wa ba nyadisa. Ga ba sena go nyalana yalo e be ba ya go tlhakanela dikobo. Ga ba sena go tlhakanela dikobo mme yo a ba ta lemoga morago gore nnyaa na akediwa motho o neng a beilwe ga pele ga gagwe e ne e se moruti ebile ne go sena lenyalo. ke dinako tsele tse neng go batiwa gore mosadi a boale pope ga a nyalwa le bona gore ke ra jang yaanong mosadi we ke ga a sekisa monno a reng ya monna yo o mo beteletse ka gore um ga a robala le ene na a dumela gore o robala le monna a gagwe kante o robala le monna yo mme o robetse le ene ka gore monna o ne a mo aketsa a re ba nyalane Mme mo teng ga kgannyeng ya teng kgotlatshekelo e ne ya bua gore ee a kere mme ga le tlhakanela dikobo ne o itse gore o dira eng ga se gore o ne o sa itse gore o batla go tlhakanela dikobo le ene ko re hela se se go utlwisitseng botlhoko ke gore ha a ko tlhakanela dikobo le wena o ne a go akeditsa a go rare mm.

mme dikgang tse ke teng ke utlwe di le marara ke tse gongwe mo gongwe baruti ba tebeng ba raya basadi ba re nte ke robale le wena gore ke go godise gongwe a lwala popelo jalo jalo tse di ntseng jalo tsone nako tse dingwe go kgona go tse hei mm go lwa ga motho o na yaka e be go moruti wa kgona go lebelelwa ka tsa petelelo mme jaaka ke bua ga ke ise ke bone kgang e go buiwang ka dikgang tse um go thamaletse ka tsone monna yo ke ene a ba a bua leina ke lesole ko a ba bua gore ke lesole kae O tsamaya a robalana le bo mme a ya ka a re o tla ba batlisa tiro ya bosole o tla bo a re o mo neele copy ya o mang o tla go tsamaela o tla bo a tsamaela ruri I'm the victim monna yo o setlhogo hei o itse gore kgang e utlwisa botlhoko mme kgang ke gore ba gaetsho motho ga re ke tla go batlela tiro robala le nna motho yong ga a dire dilo ka tsamaiso mme ebile ga e le gore motho o ka nnete o go batlela tiro bogolo jang e le tiro e e seng um kompone ya gago e le dilo tsa goromente kana kompone e sele Ha a ka go batlela tiro jalo, e be go bonwa gore se se dirileng gore o bone tiro ye ke morobalo e seng gore a o na le di-qualification kana jalo tiro ya teng o na le teta go kobiwa mo go yone yaanong le sa go tlogela batho ba le robala ba re re tla le neela kana re bala ba tlisa ditiro ka gore jaaka ke setse ke tlhalositse tota kgang ya teng e nna thata ga go iwa ko kgotlatshekelo hmm, o itse gore dipotso tsa social media di ngamola pelo tota di utlwisa botlhoko ei a ne a kalo ga le bone sengwe se se mosola mo kgatisong ye Ke kopa gore le rate, le subscribe, e be le amogana molaetsa o gore bothe ba kgone go itse ka tsa molao. Ke kopa le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law le a Twitter at BW Thinking Law. Ko ke gantsi ke tsenyang ditsetsana dingwe tsa molao gale le gale ga gare ga dikgatiso tse tse ke di dirang mo maranyaneng a. Ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ye le thotowetso ya lona. Ke tla lo bona mo kgatisong e tang. Go siame.